Ok, mae'r fideo yma mynd i edrych ar algebra unwaith eto, a datrys hafliadau yn cynnwys crom fachau. Yna dylech chi gyd gwybod sut i ehangu crom fachau, cos dyna'r peth cyntaf chi angen wneud yw cael gwared o'r crom fachau, pa bynnag ddull i chi'n defnyddio i wneud nhw, right, chi angen cael gwared o'r crom fachau. So os fi'n edrych ar enghraifft 1, Fi eisiau cael gwad o'n, so fi'n mynd i uh, edrych ar ddefnyddio het o'n con, so fi'n rhaid cilch, a fi'n mynd i osi gyda'r dau beth yma. So, 3 llios i x yw 3x, 3 positif 3 llios i negatif 2 yw negatif 6, a mae hwnna'n cydbwyso gyda 18. A dyna'r rhan anodd wedi wneud. Cofiwch nawr, chi tri llios i rywbeth, wedyn tynnu chwech o 18, so chi'n adio chwech i'r ddwy ochr, sy'n gadael 3x yn cyd-bwyso gyda 18 adio chwech yw 24, o lliosi rhwng rhain, so gwrthwyneb i liosi yw rannu, so fi'n rannu'r ddwy ochr gan dri, so x yw faint o tri sy'n mewn 24, wyth. Gwiriwch eich ateb wedyn trwy roi 'wyth' nôl mewn i fan hyn, 'wyth', tan i 2 yw 6, 6, lle os i gan 3 yw 18. Ok. Gyda'r un nesa, eto fan hyn mae'n rhaid bod yn ofalus chi angen ehangu'r crom fachau. Um, dyw y positif un ddim byd i wneud, ddim byd i wneud o'r crom fachau. So fi'n mynd i edrych ar ddull het o'n corn eto i gael gwared yn nhw. So fi'n lliosi, lliosi. So tri lot o dau, tri lot o positif dau yw positif chwech. Tri lot o positif x yw positif 3x. Plus yr un yw 16. Sylwch, mae'r un just, just yn dod lawr, dyw e ddim byd i wneud y cronfa chi. Beth ys ni wedyn wneud yw tacluso pethau, so 3x

Dau set o grom fach hyn. Na re, y peth gorau chi gallu gwneud fan hyn yw cymryd un set o grom fach ar y tro. So os fi'n rhoi hwnna, ni ond yn gallu canolbwyntio ar un set o grom fach ei. So etro'n con eto. Lliosi, lliosi. So, dau lot o 3x. yw chwech ecs. Dau lot o negatif un yw negatif dau. Ni nawr yn gwneud hwn. Ni, ni wedi gorffen gyda'r set gyntaf. Yeah. So fi nawr yn edrych, mae gen i bositif, positif pedwar, a mae'n lli os i positif pedwar, yn yr un ffordd, het chwn con eto,

3, lle os i gan 4 yw 12, so deg yn dod mas o fan hyn, adio 12 yw 22. Okay. Dau enghraifft ar ôl o rein. Okay, fan hyn, eto, dell sy'n siwto chi o gael gwared y cronfachau. Fi'n mynd i

i wirio bod yn cydbwyso. A wedyn yr un olaf yn un, dau set o gron bachau a cynnwys negatif, arwyddion negatif, byddwch yn ofalus. Oce, okay, ble mae'r papur? So eto, fi'n neud un set o gron fachau ar y tro. Okay, so fi'n neud hwn gynta. So pedwar lot o negatif pedwar, mae hwnna'n negatif 16. Pedwar lot o negatif x, mae hwnna'n negatif 4x. Symudwch hwnna draw. Na, neu byddwch yn ofalus fan hyn. Mae nhw'n hoffi roi rhain. Mae hwnna'n negatif 2, lliosi gan 2x.

Fi angen adio dau, so mae'n mynd o fi lan wrth y mob, da fi negatif 14. Mae gen i negatif 4x, a fi moyn tynnu 4 extra, so mae'n mynd o fi lawr negatif 8x, yn amla 18. OK? Na le, chi moyn cadw'r x's, so mae'n meddwl fi'n mynd i adio 14 i'r naill ochr, Ie. So negatif 8x yn cyd-bwyso gyda 32. Be sy'n rhwng y negatif a'r x? Negatif 8 a'r x yw lliosi, so fi'n mynd i rannu'r ddwy ochr gan negatif 8. So bob x wedyn yw negatif 4. OK. So dyna ni. Redwch nôl ymlaen trwy'r enghreifftiau. A nawr, mae gen i ymarfer bach i chi sy'n debyg i'r cwestiynau gynta. Okay. So dyma nhw. Dyma'r pum cwestiwn fi moyn i chi geisio ateb. Gyntaf y bach o marfer. A pob lwc a mwynhewch.